aye ni lava ku khensa hinkwenu mi nga subscribe eka channel leyiwani ni ri xikwembu a xi mi tlakusi xikwembu xi mi katekisa xi mi pfuna mi ya mahlweni mi kuma vutivi mi endla ti-research ta n'we vini um endzhaku ka loko mi ta va mi twe leswi hosi yi ni pfunaka hi swona it is very important ku va ni u lavisisa u endla vulavisisi bya wen'wini before u ta teka leswi ni swi vulaka i swa nkoka ngopfu that is why my channel is open for questioning it's open for uh, further information loko ku ri kumela va information ku ya mahlweni mara namuntlha xikwembu xi ni pfuna ngopfu ku e hi ya nghena ka subject yin'wanyana ni khensa n'wina mi nga subscriber eh yana ni mahlweni mi refera van'wanyani va nghena va subscriber va kota ku pfuneka loko ku pfuneka n'wina ku pfuneka mina xikwembu xi mi endli kahle now la hi ya hi ya vulavula hi subject eh, yo karhata swinene ngopfu this is the most difficult subject eh, yo lava ntsena u va u ri munhu loyi u dyaka matsalwa ivi u ya mahlweni nyana u ya lavisisa laya na laya u kota ku hlanganisa hi ku bibele boko yin'wanyana yo loko wo la ku yi hlaya hi hi mihleketo ya wen'wini yi fika la yi lahlekaka kona kasi yi lava u ya loko u ya ka yoho u yi approacha hi ku titsongohata u byela hosi ku xikwembu ni ya eka matsala ya wena a ni tivi nchumu ivi xikwembu xi kota ku ku nyika ti-revelation kumbe minhlavutelo ya bibele a hi ya languta ni la hi ya languta eka revelation eka eka book ya genesis book ya geneza chapter 6 eh dyondza only verse 4 eh mese ni yi dyondzini mi nga yi dyondza na n'wina eh eka matsalwa la ka ka tsalwa leri hi kuma timhaka leti nge eminkarhini ya koho yo yoleyo emisaveni a ku ri na swihondlovila the giants and eh, enkarhini wolowo a ku ri na swihonhlovela sweswoleswo yi ri bibele i swihonhlovela before ku va na swihonhlovila um swibebukwa swihonhlovila ni laha hi ta languta mafikele ya swo swihonhlovila emisaveni hi kuma timhaka leti ta ku xikwembu loko xi ta va xi endle tilo na misava xi swi endle hinkwaswo esasekeni ivi xi teka adamu na evha xi va chela entangeni wa edeni ku famba ku famba ku tala vanhu loko vanhu va ri karhi va tala hi kuma timhaka leti ta ku xikwembu xi ri ekaya etilweni xi rhumele tintsumi um leti bibele hi xilungu hi version ya xilungu xi ngo they were the sons of god so hi marito man'wanyana tintsumi leti a ti ri vana va xikwembu they were the sons of god created in heaven not begotten but created so hi ku hambana ka the sons of god leti nga rhumiwa ti ta emisaveni kahlekahle a ti tshama ti ri because they are the angelic ranks a ti ri tintsumi those sons of god were angels ete ti tshame ka angelic rank eh ti-supernatural beings hi marito man'wanyana loko hi vulavula hi ti-supernatural beings hi vulavula hi swivumbiwa swa ku swi le moyeni swa kota ku tlhela swi transforma swi va ti ti ti ti ti-shape shifter swi transforma swi va swi ri vanhu swi tlhela swi tlhelela emoyeni so the, the, those were the abilities leti xikwembu xi nga ti nyiketa those sons ku ti ta ti ta valanga emisaveni the reason ya ku xikwembu xi va xi create tintsumi to toleto a ku ri ku ti ta emisaveni ti ta maintaina order ti ta endla sure swa ku swilo hinkwaswo swi tshame hi order ti rindza vanhu ti guida vanhu hi mukhuva wolowo na loko sathane a ta a la ku hlasela makungu ya xikwembu a ku ri ku Toho because i ti-angelic ti le ximoyeni ti kota ku lwa na mimoya ya sathana excuse now ni lava hi ya hi ya yi tlhantlhanyana katsongo ku hi ze hi fikela ka majayanti swi va swi sukela kwini because uh, uh, this subject vanhu va ku tala ya ha va lahlekerini lani lavaka ku hi ni yi endla clear and it's open for questioning hi kuma leswaku loko u ri karhi u hlaya Tintsumi leti Xikwembu xi nga ti susa etilweni ku ti ta maintaina order emisaveni ti hetelele ti fika loko ti ri karhi ti languta emisaveni yi ri Bibele loko se vanhu va sungula ku andza emisaveni tintsumi ti hetelele ti languta vana va vanhu ti va vona va sasekile tintombi ta vana va vanhu ti va vona va sasekile remember i ntsumi lets an angelic being yi langutanaka na yini na a physical person Tintsumi leti they were the sons a ku ri ta xi hi ku ya leswi bibele leswi vekisaka swona a ku ri tintsumi ta xinuna because e, e, e ntsumi tintsumi loko u languta tintsumi hi xitalo xikwembu xi ti rhenke ku va ni ti ri vavanuna ku va ti kota ku yimelana na nyimpi loko ri ku tiya nyimpini ku va ti kota ku yimelana na ti-force loko ri ku ku ku hlangana ti-force leti lwaka now Those sons of God, loko ti vona vana va vanhu, yi ri Bibele, ti hetelele ti va sajusa kumbe ti va tshinelela, ti va gangisa ivi ti etlela na vona. Loko se ti etlela na vona, hi laha ku nga suka mhaka ya ku Xikwembu xi ku, moya wa munhu, a wu nga ha ta tshama hi laha ku nga heriki hi ku hlangane na swa ximoya now loko tintsumi ti famba ti ya ta hlangana na vana va vanhu hi la se swi nga suka se swi onhaka kona ku tintsumi leti a ta ha ri tintsumi ta xikwembu they fallen they became fallen angels i tintsumi leti nga wa eku sunguleni xikwembu loko xi ti rhuma a xi ti rhuma hi ku ya hi purpose ya ku ti ta valanga emisaveni a ti suke hi mandate etilweni ku ti ta ta ti ta tirha mitirho leyi xikwembu xi nga ti rhuma yona but loko se ti fika ti vona vana va vanhu ivi ti yetlela na voho ti wela eswijohweni ivi ku sukela kokwalana a ta ha ri tintsumi ta xikwembu ta ha ri tintsumi mara a ta ha ri ta xikwembu se ti heti va yini ti-fallen angels ti va tintsumi leti ti nga wa leti na namuntlha ti existaka poyinti ya mina la ta ku byela ku tintsumi letiya those sons of god ti nga rhumeliwa emisaveni ku ti ta maintaina order ti fika ti etlela na vana va vanhu a ti fanga swa ximoya a swi fi na namuntlha ta ha ri kona and they became the forces leyi buku ya vaefesa yi vulavulaka hi yo ka ephesians chapter 6 verse 12 loko yi vulavula hi ku a hi lwi na nyama na ngati kambe hi lwa na mimoya leyi nga le mpfhukeni na ti-principalities na ti-rulers vafumi va le mpfhukeni so tintsumi letiya ti nga wa they are fallen angels now they, they, they, they fall in the team ya mani ya, ya satan because remember lucifer himself before a ri tilweni a ri the, the, the, the, the, the, the chief worshipper a dzunisa etilweni loko a ta va a rebele against god kumbe a a jikele xikwembu hi ku vulavula ka yena a hlongoriwa a ta emisaveni a rindze ku ku ze ku endleka mhaka leyi loko se xikwembu xi ta va xi rhumele those sons of god loko se sathana a fika a vandalize because a ri na matimba na le ximoyeni ene tintsumi letiwa a ti rhumeliwe ku ti ta maintaina peace but sathana yi fika ti overpower eximoyeni ti hetelela ti endla yini ti fikela hi moya wa ku navela vana va vanhu ivi ti etlela na vana va vanhu hi lama njheni se hi fikaka hi languta e, e mhaka ku tswariwa ka majayente van'wanyana loko hi languta va na swivutiso swa ku kasi why majayente lamaya jayenti leri ku vulavulaka hi roho um um goliyadi na van'wanyana lava mafilista waye va nga ha ri kona sweswi ku ri hi ku khale koloko yi ri bibele a ku ri na majayenti yes a ku ri na majayenti lama vitaniwa swa ti-hybrids kumbe ti-nefilims loko u ya ka ka ka ka tibuku ta xiheveru so loko u ri karhi u swi languta hi kuma leswaku because ku hlangane mbewu ya ximoya ya ntsumi na munhu mbewu leyi a yi tshama endzeni ka vanhu a swi boha a ku hi la se ku nga va hetelela ku va yini ku va majayenti mbewu ya ntsumi na ya munhu a yi create giant hi laha hi vonaka ku nga creatiwa vamani va va va va va va goliyati na rixaka le ra mafilista ra majayenti hi nkarhi wolowo now loko swi famba swi famba rixaka leriya ra mafilista yi ri bibele a ri ri na dlame eh, rixaka leri ra, ra, ra, ra ti-giant kumbe swihontlovula leswi a swi ri na a swi ri na nyimpi a swi ri na moya wa kulwa a swi ri na moya wa ku halata ngati a swi tshama se swi dlaya vanhu siku na nhlikani ivi bibele yi byela ku xikwembu xi ri etilweni xi hetelela xi hlundzuka the heart of god was troubled by those actions ivi xikwembu xi endla yini na xi hetelela xi herisa rixaka ra ra ra ra ra ra ra ra ti-giant loko xi herisa rixaka lera ra ti-giant loko yi hlaya kokwalani nga ku nyika khoto yi ya ku byela leswaku rixaka ra ti-giant a ri ri koho xikwembu xi ri herisini mara ri hetelele tlhela ri va koho futhi but hi ku ya hi famba hi process xikwembu xi hetelele xi endla sure swa ku xi herisa rixaka ra ma-giant because phephozi ya xikwembu ku va xi endla munhu emisaveni a ku ri ku munhu i fanele a xi dzunisa a xi gandzela not ku munhu i fanele a dlayiwa siku rin'wana na rin'wana that is why loko u languta ku dlayiwa ka ka ka abele hi kayini bibele yi byela marito ya ku ngati ya yehe ya, ya, ya, ya, ya abele loko yi, yi halaka emisaveni yi twaka leyi yi, yi, yi, yi, yi huwelela hi rito lerikulukumba yi ya fika tilweni xikwembu xi ze xi ri tilweni xi hlundzuka xi twa mbilu ya xo yi vava ivi xi vulavula ka kayini xo hi kayini ni twa ngati ya makwenu ya huwelela yi le kwini na hi ku ni yi twa yi huwelela ehansi ka misava so hi marito man'wanyana xikwembu lexi nga endla xikwembu xi hlundzuka xi hlundzuka xi herisa majayenti i ku ngati ya vanhu va xoho emisaveni se a yi sungule ku halaka masiku hinkwawo hi ku komisa ngati ya munhu loko yi halaka xikwembu xa hlundzuka namuntlha hi vona swilo swi nga ha qondi hi vona timpfula ti nga hani hi vona ku cinca i mahanyelo ma nga ha ri wona leyi ya khale is because hi halata ngati hi nga ha languti ndzhaku ene leswi a swi yila khale a ya ha swi yilisi ku fana na ku nga ngati ya munhu loko yi halaka a swi yila ngopfu that is why ngati ya yesu loko yi halaka exihambanweni yi ve ngati leyi nga yila yi tlhela yi va ngati leyi nga hlantswa swijoho ku halaka ka ngati ya munhu swa yila emahlweni ka xikwembu so xikwembu xi decide ku herisa magiant for the sake ya ku yi xi endla yini xi xi preserva rixaka ra vanhu so ya kumana laha up to so far hi le ku kumaneni so rixaka ra tinefilims kumbe ti-hybrids magiant ma endleke hikokwalaho ka ku va ne mbewu ya, ya, ya tintsumi leti nga joha na vana va vanhu va hlangana ivi ku tswariwa magiant magiant lamaya ma ri na dlame ma dlayetela vanhu loko moya wa giant leriya wu huma loko ma fa majayanti lamaya khoma mhaka loko moya ya vo yi huma mimoya liya ya dlame moya liya nkani mimoya liya nyimpi moya liya ku rhandza ku lwa that is why na va goliyada va rhandza ku lwa ri ri bibele a tshama a rhuketela masiku hinkwawo rhuketela mabutsu ya mafilista rhuketela mabutsu ya israyele a ri karhi a ku yanga kona loyi nga ta yimelana na mina a rhukana rhukana na xikwembu yi ri bibele a va tshama va ri na dlame so yingisa meme mimoya ya vo loko va fa xikwembu xi va kukula hi ndhambi loko va fa mimoya ya vona hi leyi nga tlakuka yi ya tshama mpfhukeni se ku hetiseka matsalwa ka vaefesa chapter chapter 6 verse 12 loko yi ku a hi lwi na nyama na ngati kambe hi lwa na mimoya leyi nga le mpfhukeni na vafumi ti-principalities ne leti fulumaka empfhukeni mimoya ya voho loko yi huma emajayenti lamaya lama ya dlame yi suke ya ya tshama eka space empfhukeni yi nga mimoya leyi na namuntlha loko hi khongela hi ku xikwembu hi twele vusiwana xikwembu hi khongela vusiku na nhlikani swikhongelo swa hina xikwembu xa swi twa mara problem i ku loko xi release tinhlamulo ta hi ti fika ti khomiwa le mpfhukeni because mimoya liya yi fike yi joyina na na na na na na madimoni na madimoni liya sathana yi fike yi joyina na tintsumi army ya ku sungula leyi nga wa tilweni hi leyi nga wona sathana loko a hlongoriwa tilweni that was the first army yi wa na yehe na yive tintsumi ta ku sungula ta munyama leti sathana a nga wa na tona leta vumbirhi leti nga rhumela hi xikwembu a ti ri ta xikwembu mara ku fika ti rebela against god ti hetelela ti ya joyina army liya so you can imagine ku how big is the army ya sathana ene loko ku wa languta xidyoho lexi namuntlha xi dominataka i xidyoho xa masangu xidyoho xa masangu xa ku languta munhu u n'wi navela wanuna a huma a famba a yetlela na vavasati wansati a famba a yetlela na vanuna va vanhu i swidyo a va tiendli vanhu i mimoya leyi va controlaka i mimoya ya khale leyi lavaka ntsena munhu loyi a nga ta yima a ku by fire by force in the name of jesus i spread the blood i drink the blood of jesus for it to flow in my veins so that i have the mark of my god hi ku vula rito ntsena hi ku vula rito mimoya liya a yi na matimba ya ku khumba hi ku vula rito ivi u khongela u tshemba mimoya liya yi nge ku khumbi there are millions and millions and millions of angels of the darkness and the demonic forces leti lwaka na timhaka leti hi ti vulavulaka siku rin'wana na rin'wanyana so namuntlha ni la ta ku byela leswaku mimoya liya ya khale a yi safe a ku na moya lowu nga fa mimoya hinkwayo ya ha ri ko ya ha exista mimoya hinkwayo na madimoni hinkwawo lamaya na namuntlha lama nga wona sathani tintsumi leti nga wona sathani ta munyama na namuntlha ta ha ri kona i mimoya leyi yi controlaka masiku hinkwawo yi mimoya leyi operate yi operataka minkarhi hinkwayo u ti vona u tshamini u faste kahle u ri u ri matimbeni the following week u ti vona ndzilo wo hela u sungula se u ringeka se u ti vona se u ri munhu loyi u lavaka tintombi u vona se u tshama u ehleketa maqhinga swi le ku ku controleni it's it's it's it's sort of uh, operation wu le ku operatiweni ene mimoya liya yi tirha hi ti-altar hi ti-altara ku na vanhu va va va va va va ka ti-gods like for an example ni nga vulavuli ka habi mara i ntiyiso i india hi na more than 330 million gods ya ti-gods and ti-gods ti-gods totoleto ti na ti-altari ta kona and the moment va ya ka ti-altari totoleto they invite those spirits according to the rank ya maoperetele loko munhu yaloye ku ri ku i i i tivitana the god of thunder la ka altar loko a ya vulavula a fa a endla ti-sacrifice ta yena ri ta duma na kanjani loko a ri god of lightning a ya fika laha a vulavula i ta bala a swi endleki those gods those demonic forces those spirits ti controliwa hi the sounds that is why tingoma leti vana va hi va ti yingiselaka masiku lamawani ti suka ti composiwe under a certain kingdom that is why u kuma ku xilungu xa le xikolweni a nga pasi mara xilungu xa ti-lyrics ta tinghoma wa ti tiva because they were, their minds were captured so namuntlha ni la ta ku byela ku mimoya liya ya ha ri koho u nga twi hi munhu spirit lexiya xa last xa ku vona vanhu munhu wanuna u n'wi navela kumbe vona wansati u n'wi navela the, the, the, the, the, the sin of the sexual sin a yi sukeli namuntlha yi sukela ximoyeni loko tintsumi ti ta vona vana va vanhu ti navela ku etlela na vona so it's, it's a serious challenge leyi fanelaka hi lwa na yoho because it's not just a physical thing this thing has got a spiritual infect impact behind so xin'wana na xin'wana lexi hi xi endlaka hi fanele hi va open minded hi swi tiva ku a hi hina hi endlaka swona hambi hi makholo vanhu lava kholwaka va wela xidyohweni because of the spiritual forces ti na matimba loko ti kuma swa ku wa khongela mara a wu khongeli u va matimbeni nkarhi hinkwawo hinkwerhu yawa me ni vulavulaka ku na nkarhi ni swi twa swa ku vona sweswi a na ha ri matimbeni ni va ni ri ka warfare ni va ni ri ku lweni ka nyimpi but when you fight be sure ku a wu fight a wu a wu lweli ku fa u lwela ku pfuka loko madimoni ma ku suppressa byela hosi ku xikwembu sweswi matimba a na ha ri na wona mehe n'wini ku va ni ti pfukela se swa ni tsandza invite god invite christ jesus the holy spirit is there to fight against all those spirits that are suppressing you so ni lava u swi twisisa ku hinkwaswo leswi nga tshama swi exista swi ri na spirit kumbe swi ri na moya mimoya ya kona ya ha ri kona moya a wu fi moya a wu fi that is the reason why hi rini satan a hlongoliwe tilweni a ta emisaveni na na na na na tintsumi ta yena hi rini na namuntlha mimoya leyi ya ha ri kona hi yo yi hi operataka hi yo yi hi controlaka hi yo yi joyisaka vanhu spirit of jezabel va sesi va famba a ti lavi vona a navela loko i vona a navela vanuna hi ndlela yin'wanyana a nga swi twisisi na leswaku ku la ku endlekeni ka yini a tikuma a vona wa hi ku vona munhu njhe buti njhe wa kahle a n'wi vona hundza njhe se a sungula ku fantasisa ku mara buti luya leswi a nga bold xiswona leswi a nga hi xiswona loko no n'wi kuma njhe ya it's not them

so hi ku komisa mimoya leyi ya ha ri kona yi lava vanhu lava nga ta yima va ku xikwembu loko se swi tika a swa ha lavi ku wena u lwa a swa ha lavi wena u lwa swo lava ku byela xikwembu xikwembu surrender ku xikwembu me n'wini ni ringeteni swi ni tsandzeni. now take over take control akuluwe mentsandzekeni you will see the power of obedience from that platform you'll see the power of obedience because xikwembu loko uze u surrender u hinkwaswo leswi xikwembu ni nga swi zama hi mavoko ya mehe khansela ti-fingerprints ta mehe a ku vulavuli wena hinkwaswo leswi ni nga swi zama hi miehleketo ya mehe xikwembu ni trayini ni tsandzekini you will see the power of obedience because the moment ku xikwembu i i and I surrender everything unto you. That is the sign of obedience. You, you, you give God the reverend. So Xikwembu xi kota ku endla yini? Sungula ku tlakuka xi tirha on your behalf. Masiku ya makumu lawa hi hanyaka ka wona. ene na swi twa vanhu va ku tala hinkwawu masiku va vulavula hi hi hanya minkarhi na makumu hi hanya minkarhi na makumu and and and a va swi twisisi ku hi kanene i minkarhi ya makumu va swi vula in passing a wu ri ni ku nyika revelation leseni heta number seven from the bible is the number of perfection number seven i nambara ya makumu na loko u languta tintsumi leti nga ba ti hari patilweni a ti ri seven loko u languta siku leri ku nga ku nga dili ka jeriko va rhendzele jeriko ka hi seven yoshuwa na vana va israyele number seven is the number of perfection number seven is the number of perfection that is why xikwembu na loko xi endla tilo na misava number seven a ku ri the completion and the rest number seven is the number of perfection amboya kwini na kwini you will see now languta loko ni ku minkarhi ya makumu ku sukela ka adamu ku ya ka hosi yesu a ku ri 4000 years ku sukela ka hosi yesu ku ta fika namuntlha it's another 2000 2000 years which is giving you 6000 years and maapostoli paulo vula marito man'wanyana i ri mahlweni ka xikwembu siku rin'we ri fana na 1000 years now leswi vulaka swa ku sukela ka adamu ku ta fika namuntlha se hi hanye 6000 years hi vulavula hi munhu a ri nyameni a nga ri moyeni a ri nyameni loko xikwembu xi ta va xi teke munhu xi n'wi hutela xi endle xivumbiwa xa munhu ivi xi teka e moya wa munhu xi wu chela nyameni 6000 years so kusukela ka adamu ku ta fikela namuntlha loko ku ri 6000 years and number number 7 is the number of perfection hi nghene ka new millennium hi hanya ka 1000 years ya makumu sweswi leyi completaka number 7 because hi hanye 6 days kusukela mile ma, ma, eh, misava yi sungula xikwembu xi endla emunhu xi n'wi chela ndzeni ka miri it's 6 days according to paul why ni ku 6 days na i ku hi ku ya hi muapostoli paulo siku rin'we emahlweni ka xikwembu is equal to 1000 years ene se hi hanya 6000 years which is completing 6 days sweswi hi hanya ka siku ra makumu which is the last millennium the last thousand years that is why mibona kupfuka irebellion yangaka the beast is about to come famba u ya gugula the new world order leswi nga vulavuriwa ku ku ta fuma hosi yin'we swi nga vulavuriwa ku the beast kumbe xivandzana xi ta fuma misava hinkwayo and loko xi ta xi tata onge xi ta ku lunghiseni xi wonga vanhu va tshinela va hleketa swa ku is the prince of peace thus is the son of the devil now hi hanya ka last millennium which is completing number seven hi hanya ka lembe ka sika ka millennium leyi nga yi sungula hi ta hanya thousand years la and this ka this thousand years la ku nga ta hetisa ka xiprofeta hinkwaswo sweswi hanya se hi hanya ka revelation hi hanya ka revelation hanya minkarhini ya makumu xivutiso xa mehe ka we i ku are you ready malamala se yi nga rila noma nini because loko hi hanya ka mileni ka thousand years leyi swi nga endleka xikwembu xi hatla xi xi xi xi tisa n'wana wa xona ene u fanele u tsundzuka mhaka yin'we yi ri bibele endzhaku ka loko rapture yi ta va yi endleke yini xikwembu xi ta va xi teke malandza ya xona xi teke vana va xona lavo lulama sathana i ta nyikiwa thousand years ya ku fuma a xanisa emisaveni the mark of the beast yi ta va yi yi the beast ta va a ta va a se a fikini a nyika vanhu timark ta ye timaraka ta yena a wu nga se tshama swa hleketa we ku swi nga endleka thousand years leyi se yi nga nghena ka yona hi laha ku nga ta famba bandla kona ene before yi fika makumu thousand years leyi a wu se swi hleketa swa ku swi nga endleka hi leswi xikwembu a swi vulavula hi yona ka buku ya revelation swa ku sathani i ta nyikiwa thousand years ya ku fuma a xanisa makholo a xanisa vanhu va xikwembu a wu nga se swi hleketa bibele yi vula swo yi ri sathana i ta nyikiwa thousand years ya ku fuma a xanisa i ta fuma hi voko ra nsimbi swi nga endleka millennium leyi nga nghena ka yona anytime can be tea time bandla ri nga famba anytime are you prepared mhaka leyi ni vulavulaka ni ku chavisa i ntiyiso famba u ya u ya endla vulavisisa swilo leswi ni swi vulavulaka hi yo mhaka u vona na sweswinyana leswi swi nga vulavuriwa hi revelation khale koloko triple six maraka ya xivandzana sweswi se is public cape town va ha ku lontsha kereke the church of satan a ka ha ri mfihlo Leswi swi endlekaka sweswinyana se swi hetisisa matsalwa. Masiku ni emakumu vanhu va ta rhandza mali ku tlula Xikwembu. Vhangele ya xavisiwa namuntlha. Vanhu va sungula tikereke hikokwalaho ka ku lava mali ematshan'weni ya ku ponisa vanhu, ematshan'weni ya ku khipa vanhu emugodini va va tisa eMfun'wini wa Xikwembu. I minkarhi ya makumu. A ni tele ku ta ni ta ni ta ku byela ku ku na mimoya leyi control-aka. Moya a wu fi. Mimoya liya hinkwayo. Amiliya ya Sathani ya ha ri kona namuntlha yi lwa na ku humelela ka hina, yi lwa na ku khongela ka hina, yi lwa na spirituality xa hina, yi lwa na ku hi nga tshineli, hi nga wu tivi ntiyiso hi ku hi nga pfuxa van'wanyana, hi nga pfula van'wana matihlo. I'm here to tell you, this is the time. A hi sunguleni ku prepare, Xikwembu xi hi pfuna. hi mina for sweswi i'm open for questions 0712599003 that's my number 0712599003 xikwembu a xi mi endli kahle ni khensa n'wina mi nga subscriber subscriber na wena loko ri ka u nga se surprise subscriber xikwembu xi ku hlayisa ha kreste wa nazareta ya ha ya ka 2021 ni khongela ku xikwembu xi ku hlayisa u ya vona 2050 hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta unless loko masiku ya xikwembu ma lo fika ku nga ri masiku ya sathani ku nga ri i shortcut ya madimoni ni khongela ku xikwembu xi ku hlayisa till masiku la xi nga ma veka ma fika ha kreste yesu wa nazareta halleluya